Шундырак, әйме, күбесе, күбесе. Әйе, ул электән үк килә инде, гомумән, мин яратам, теге комплекс бейтинг инде. Тормышта йөргәндә дә мин, мәсәлән, берәр кием алам икән, аңа эзлим сумкасын, сапогин, туфлин дип әйтим инде дә. Башына шундый теге менә в комплексе ничектер шулай күңелгә шулай якын. Ә сәхнә инде ул чыннан да ничектер Аннары хатын-кызга чәч ясап торасы булмый, башка әйбер булса.
Бик уңайлы. Да, бигрәк тә элегрәк теге ашык-пошык тиз-тиз генә каядыр киләсең, көнендә берничә җирдә эшлисе булганда, ул вакытта инде кидең, киттең, теге шалт-шолт инде ул вакытларда да ярдәмгә килә иде инде баш киемнәре. Һә болай вот әйтәм, э, артистның аның кыяфәте чәченнән алып аягына хәтлек уже Ат өйдә каралган булырга тиеш дип уйлыйм инде, тем более сәхнәдә киенгән. Ә менә бу костюмнарга килгәндә, шул ук менә милли татар костюмнары дип әйтик, татар орнаментлары белән, әйме, аларны ни өчен киелә алар? Бу бит инде хәзер күбрәк теге мода дип тә әйтик, әйме, модага да кереп китте. Хәзер милли орнаментлар белән нәрсә генә ясамыйлар, нәрсә нинди кием генә текмиләр. Бу күбрәк модамы яисә менә менә мин татар дип горурланумы бу? Беләсезме, ул һәрбер кешенең үзеннән. Потому что менә мин бит инде моңарчы ниндидер киенеп йөрдем, йөрдем дә, бүген генә киенә башлаган кеше түгел. Шуңа күрә минем уже элек-электән үк ул канга сеңгән. Менә мин аны уже шулай күрәм үземне. Менә, ну, теге кемдер әйтә ич, яшь чагында кырсагың тишеп күлмәкләрдә киеп йөрдең инде син диләр. Андый вакытлар да булды, чөнки барыбер җырның әле репертуарыңа да карап, мәсәлән, инде Э, чиста там эстрада җырлыйсың, например, да, анда тоже шытыртатып калфактан чыгу бит инде урынсызрак. Шуңа күрә ул репертуарга карап яшьлек белән инде ачык күлмәкләрдә кигән чаклар булды бит инде. Яшьлек инде ул.
Әйе, шуңа но барыбер күбрәк минем менә калфаклы

татарча укыдык дигәндәй тырышты инде безнең Светлана Хабибуллина, э, Светлана Фатиховна укытучыбыз. Э, аның биргән киңәшләре белән рус телен безгә өйрәнергә теге бик үк җиңел булмаса да, ну өйрәндек, потому что шәһәргә килгәндә бик э, теге русча сүзләр авыр белә идек инде укырга кергән вакытларда авыр и чыннан да. Бигрәк тә ул чорда кеше әзрәк Татар телен качыбрак шулай Әйе. сөйләшә иде, русча сөйләшергә кирәк дип шулай уйлыйлар иде. Хәзер бит ул оялмыйча син рәхәтләнеп, л- кайда гына булсаң да син татарча сөйләшә аласың, татарча э, теге оялмыйсың дип әйтим инде дә, горурланып. Ул вакытта ниндидер шундый чор иде, аңлаешсыз шундый. И син үзең ни русча сөйләшә белмисең, ни татарча сөйләшергә ничектер кешеләр теге сакаеп карыйлар да. Ну, безгә барыбер без колхоз, без авылдан килгән. Тыр-пыр троллейбуста сөйләшә идек, рәхәт иде, үзенә күрә бер күңелле иде дигәндәй. Ну, балаларга килгәндә, мин элегрәк уйлый идем инде, мин үзем интеккәч урысча беләм. Аларга һәрвакыт нишләптер рус садигына бирергә кирәк, кечкенәдән өйрәнсеннәр дип, име? Менә шундый ниндидер башымда бар иде. Пусть татар телен барыбер онытмаячак дип. Хәзер менә уже фикерем әзрәк үзгәрә, чөнки Өйгә кайталар да урысча тыкы-тыкы-тыкы-тыкы. Мин татарча сөйлим аларга, алар русча җавап бирәләр. Шуңа ачуым килә дә, кайвакыт сүгеп тә атам инде име, менә Илһамны инде безнең татар садигына бирергә дигән исәп бар. Әле урыны да юк бит аның. Әле аны бит син теләгән җиргә алуы да, а, ни, теге барыбер килеп чыгамы дигәндәй. Шуңа бирәсе килә, Алла бирсә. Ну, пока нәрсә бар шунда йөри торабыз инде, чөнки чыннан да садик үзенә күрә. Аннары тәрбиячеләрнең дә татар булуы. Э, вакыт теге татар садигында, ну, татар урыслашганрак тәрбиячеләләгә. Понимаете, бу бөтенесе менә Ә менә балалар киләчәктә үсеп җиткәч дип әйтик, әйме, татар телендә сөйләшсеннәр өчен, татар телен саклап калсыннар өчен, Гомумән, үзләренең татар булулары белән горурлансын өчен менә шушы өйдә татарча сөйләшүдән кала һәм татар балалар бакчасы мәктәпләренә йөрүдән кала тагын нәрсә эшләргә кирәк? Ата-аналарның бурычы нәрсәдә?
Баланың үзеннән дә күп әйбер тора. Ул все-таки менә шушы теленең ничек тә булса иң кадерле әйбер икәнен аңлауы кирәк кечкенәдән. Менә менә моны аңлата белү кирәк. Менә Ә мин инде әйтәм ич, үземнекеләргә һәрвакыт әйтәм инде. Сез уже урысчаны да әйбәт беләчәксез. Инглиз телендә укыйсың икән, и, шөгыльләнәсең икән, аны да яхшы өйрәнәсең. Әмма ләкин үз татар телеңдә син хәрефләрнең авызларын дөрес әйтмисең икән. Менә без кичәне Эльвина белән җыр яздырдык инде Әйе. студиядә. Кай, аның җырлаганын студиядә торган егет тә әйтә инде, англизчә җыр җырлаган кебек җырлый дип, кайбер хәрефләрне. Миңа шуның хәтлек ни? Теге уң-уң-уң дип тә ң хәрефләрен, г хәрефләрен. Менә күбрәк үземә шөгыльләнергә кирәк. Монда минем хатадырдыр дип уйлыйм инде. Барыбер, барыбер әти-әнидән күбәй бер тора. Ә менә балаларыгыз сезнең иҗатыгызны гомумән татар җырларын тыңлыйлармы алар? Тыңлыйлар, ие, татар җырларын тыңлыйлар. Татар җырларга тоже тырышалар, качып-качып кына булса да. Ну, менә безнең Данил, нишләптер олысы инде, ул Әни, әти дип дәшә инде безгә, әйме? Аның вот татарчасы күбрәк. Бәлкем элек шулай иде микән ул? Менә 17 яшь бит инде аңа. Ә менә Ильвиналар, Ильяслар, алар уже урыслашыбрак. Бу теге чор белән дә бәйле. Чор белән дә, что ли, аңламыйм менә. Никак вот мин аны теге мәҗбүр итеп баланың башына гел сугып торырга тоже ярамый бит инде. Син татарча сөйләштең, ул аңа ничектер кире килергә может. теге каршы каршыланып китәргә мөмкин ие татарча күрә алмаска мөмкин дигәндә шуңа күрә татарча шигырьләр татарча ничектер укып татарча сөйләшеп бәлкем үсә үсә үсә үсә аның инде все таки менә күңелендә ничектер һәрбер әйбер бит ул вакыт белән опять таки әйтеп кабатлап сынала име балачак истә кала ул Бер нишләп тә булмый, ул барыбер аларның бүгенге тормышлары, бүгенге көннәре, өйдән нәрсә ничек булган, ничек без җырлап утыра. Безнең Илсур гармуны алып җырлап утырабыз. Инде менә шулар үзебез җырлап йөрим инде. Калсын исләрендә дип. Калсын Әйе. исләрендә, может быть, алар аны кайчан булса да бер кулланырлар тормышларында. Бүтән инде Шуңа күрә- үзегезнең гаиләгезнең гореф-гадәте дип тә әйтергә кирәктер Ну, инде. әйе, әйе. Бу элеккедән киләме? Димәк, Электән, сез- электән минем әти белән әни тоже шулай җырлашып утыралар. И, Гомумән бездә җыр бер вакытта да сүнми абыйлар апалар җырлашта без бик җырлашабыз ә менә э, шушы җырга моңга менә татар э, менә шу мәдәниятенә дип әйтик инде сезнең балачакта бу мәхәббәтне кем уятты кем тудырды үзегездән килде бу яисә әтиегездән